He film hi nula danglam tak mai ema chanchin a nia, ani hian arsi te hi a ngaihven em em mai a, arsi hlawm conciliation atang khian engti ka emaw ramsa ti lo kalin mihring te chu thil an rawn zir tir dawn niin a sawi thin a, ema hian ran a ngain hle a, ran enkawl tu pawl a tel a duh a, mahse bialpa luk chuan allergy neiin ran bula a awm thei loh avangin a vulh thei si lo a, vawikhat chu a bialpa hnenah. Zana vanlam zirna app-a siam chu a hmuh tirah Luke chuan tha a ti hle a, engtikah emaw chuan a la lar viau a rin thu te pawh a hrilh a ni. Mahse chumi zan chuan Luke chuan Emma thil siam chu a ru a, a tlan bo ta daih mai a. Chuta tang chuan Emma chuan mi tumah hi rin theih a in ring tawh lo va, hun a lo kal a, Emma chu San Francisco ah kal ta a, chutah chuan thlah pawlh ui a vulh a, a hmingah summit a sa a. Zawt teh Ajax tih a vuah chu a vulh bawk a, San Francisco khawpuiah chuan in luah tur hmuh a harsa hle mai a, Ranvul tan phei chuan a harsa zual, mahse nikhat chu Emma chuan mi pakhat Carl hi a tawng a, ani hi in sak lam buaipuitu a nih avangin Emma chenna tur in remchang a hmuhsak a, Emma chuan arsi zirna Asian a mi company-ah app designer hna a thawk a, a thian thar nina nen an thawk dun ta a ni. Nina chuan Emma nun chu arsi zirna astronomy in a nghawng nasa hle nih hian a hre thin a, zan khat chu thla bial zan, super moon, a ni dawn a, chu hunah chuan a thil beisei thin pakhat chu hmu ngei dawnin a inring a. Nina chuan Emma chu zan dar kua leh minute sawmthum panga chuan in a haw tawh turin a ti a, hetih lai hian Carl chuan kawngkhar kalhna a lo siam tha a, Nina kawngkhar chu in hawng sa in a dah a, zan dar kua leh minute sawmthum panga a lo nih chiah chuan, Pawn a eng mak tak a lo awm ta a, Emma ui Ajax leh a zawte Summit awm dan chu a lo danglam ta. Run pahnih chu an tlan chhia a, reilote hnuah mihringah an lo chang ta mai a, Ajax chu tlangval hmeltha tak a lo ni ta a, Summit erawh chuan Ajax chu a chhun vak lo va, Emma chuan an run vulh pahnih an tlan bo tih a hriat chuan Carl in kawngka a hawn avang niin a hria a, a thin a rim deuh a, mahse Nina chuan thil awm dan a han hrilh fiah a, an thil lo rin thin kha a takah a lo chang ta ni tih a rinthu te a hrilh ta a, Emma chuan a ring lo. Hetih lai hian Ajax chuan Sammy chu hmuhin thil awm dan chu a thelo zawnga a kal zel loh na tura ṭanpui turin a tiam a ni. Emma chuan a rante mihringa an chang tih chu a awi thei lo tlat avangin Ajax leh Sammy chu Emma inah chuan an awm thei ta lova Emma rilru hneh dan an ngaihtuah ta a ni. Emma chuan a bulah chuan pakhat chauh awm a phalh avangin Ajax leh Sammy chu an inthen rih a tul ta a ni. Karl pawhin Emma chu hnem tumin hma a lo la ve zel bawk a, a tukah Sammy chuan thawmhnaw hak tur a ru khawm a, Chung chu a inbel laiin mi pakhat hliam tanpui ngai hi a hmu ta a. Hetih lai hian Ajax chuan model nih tumin agency lam a lo pan ve bawk a, a pian a nalh a, a hmel te chat em avangin en diktute chuan an lo duh hle mai a, model atan chuan an la ta thuai a. Samit chuan khawlaia hliam a hmuh chu pawmin damdawi in lamah a hruai a, chutia dam lo a pawm lai chu infiam mi thenkhat hian an lo hmu a, a pian chu a chat em avangin an pawl a tel ve an ut ta hle mai a, pawisa a lo mamawh bawk sia, Sam tih hming invawihin infiam mite zingah chuan a tel ve leh ta a. Ajax pawh chu Medel Agency a mite chuan an duh hle mai a, a hmaiin Ajax anga nalh hi an la hmu ve ngai lo va, sum tam tak pek an tiam a ni. Tlai lamah chuan Carl leh Emma chuan Emma ran te chu an zawng a, mahse hmuh loh avangin a zawnna leh kha an tar ta a, a ran bo te chu a zawnpui nasat em avangin Emma chuan Carl chu a ngaidam ta a. A tukah chuan Emma chuan Nina hnenah Carl chungchang chu a hrilh a, mahse a thil hriat chu a ngaihven vak lo. Nina chuan Karl aia pian tha leh chak a duh ni. Tla khat hnuah chuan Emma leh Nina chuan an app thar Expo tlangzarna hun an hmang dawn a. Hun kai hruaitu tur chu Emma bialpa hlui Luke Andrews kha a ni a. Heti lai hian Ajax kha model hming thang tak, hmeichhia tih atchilh a lo ni tawh a, a hmingah Diego a invuah a ni. Nikhat chu Diego chuan Emma in a zawhte bo a zawnna lehkha tar a hmu a, Emma inah chuan a va kal ta a, a hmel a tha bawk a, Emma chuan. A lo lawm hle mai a, Diego in a zawte a hmu nia a insawihna hmun park ah teh an va kal dun a, chutia park ah an va kal chuan Sam khan intlan siak mite chu thil a lo zir tir a, Sam chuan a thianpa Diego chu Emma nen an inbe tha hle a, an inngai zawng deuh tih a hria ta a, Sam chuan thawmhnaw thar a lei a, Emma thawhna company ah chuan thil pawimawh tih tur nei angin a va kal ve ta a, Nina chu mi rawih tur zawngtu manager a nia, Sam chuan a mit a tlung hle mai. Sam chu mi ngainat awm tak a nih avangin mi zawng zawng ngainat a nia. Sam hian Emma in a zawte bo a zawnna lehkha tar pakhat kha kengin zawte Sammy chu a hmu tih a sawi a. A hmun a nih a sawi lamah chuan Emma nen chuan an kal ta a. Emma pawh chuan a ngaina ta thuai mai bawk a. Chutih laiin Emma chu mipa dang pahnih nen an in zui thin tih a hmuhin Carl chu a lawm lo viau mai thung. Dik tak chuan Emma hi a lo vei rilru hle tawh a lo ni. Tlaiah chuan Diego leh Emma chu restaurant hming thang tak maiah hian an kal dun a. Mi chuan an hmu duh hle mai. Emma chuan vantlangin an thlir dan ngaihtuah miah lova a awm thei chu a ngaihsan zawng tak a nih thu te a hrilh a. Chutah Emma puanba chu thlin a len a, thingah a len tang ta daih mai a. Diego chu thil dang ngaihtuah hman miah lovin thingah chuan a lawn a, Emma puanba chu a han la ta a, amaha zawhte nihna kha a la bo lo a ni. Tlaiah chuan Emma inah an haw dun a, thil chi hrang hrang sawiin an titi a, Emma chuan chumi tlaiah Diego thing lawn theihzia te chu sawiin mak a tih thu a sawi a. Diego chuan. A hmanhmawh em avang niin a sawi mai a, chutah Emma chuan in chung lama chhopuiah a sawm ta a. Emma chu a sosang tan viau tia Sam chuan pawn lam atang chuan tih dan a lo ngaihtuah a. Diego rilru lak pen nan bang bulah chuan thelei lem a lo khai a. Diego chu zawhte rilru pu a la nih avangin Emma chu a tukah tui chenna hmuna thla an lakna a hmuh leh tiamin thelei lem um tur chuan A kal bo ta daih mai sia. Sam leh Diago chu inchhungah an lut a, thehlei lem chu an inchuh ta a, an bengchheng ta hle mai a ni. Mahse chutih lai chuan kar kha lo kalin an bengchhen em avang chuan a rawn hau ta a, anni pahnih hi Emma in a be tha deuh niin a hriat avangin a haw rel ru hrim hrim a. Hanho deuh chu a chak ve reng a, chutah anni pahnih chu mi a ang mai hian an che zui ta a. Pawn an chhuak a, tun hmaa Emma lo suthlu tawhtu mi pakhat hi cycle a lo chuang an hmu a, Chung ran pahnih mihring lo chang ta te chuan an um zui a, an va hual ta a, ani chuan a lo hlau em em mai si a, chutah a cycle che an laksak a, tun hnuah chuan Emma tibuai lova infiam nan hman an tum ta a. Emma tibuai lova awm an intiam ve ve bawk a ni. A tukah chuan Emma chuan Nina hnenah an thil tawn chu hrilhin, tui chenna hmunah Diego nena an kal tum thu te pawh chu a hrilh a, Nina chuan kal ngei ngei turin a hrilh a, ani pawh a kal ve duh thu a sawi a, mahse kalna tur lirthei a nei lova Sam chuan thir sakawr thar a a phur theih tur thu a hrilh hlauh mai si a, Sam chu a chak em avangin an pahnih chuan harsa lo takin a phur thei ta mai a, an hlim tlang hle a ni. Thla teh an la a, an hlim hle mai. Chutah Diego chu tuia dive lai thla la turin an ti a, mahse amah chuan zawhte nihna a la awm tlat avangin tui chu a hla va, a zuang thla ngam ta lo va, a kalsawn ta daih mai a ni. Chumi hnu chuan Emma chuan Sam leh Diego chu a len chhuah pui fo va. Mahse ran an nei a, mihring angin an awm tih kha a la hre chhuak ta chuang miah lo a ni. A chang chuan Riahpui chang te pawh a nei a, mahse an ni pahnih chu a beisei angin an awm ngai lo. A kiangah chuan an muhil ta vel mai mai thin a ni. Emma leh a mipa date thin te chungchang a hria tih nihna pawh chuan pawi a ti em em mai a, chutianga mipa duhawm pahnih te awm dan chu a hrethiam thei lo a ni. A hnathawhna hmunah chuan Sam chuan engmah ti lovin Emma chu a pui reng hi a ni mai a, thil te tham te thlengin a tihsak vek thin a ni. Hun a lo kalh a, company boss ber Monty leh midangte nena inhmuh a lo tul ta a. Sam chuan Monty chu mi fel tak leh ngaina tawm tak a ni tih a hre thuai a, Monty chuan zanriah eipuiah a sawm ta nghe nghe a. Zanriah einah chuan Sam chuan a hnara rim hria na tha tak avangin an boss chu a hlim lo hle a, damdawi hmangin a inenkawl mek a ni tih a hre ta a. Boss pawh chuan chemotherapy a lak mek thu a hrilh a, chutichung chuan a company-in expo a buatsaih turah, A thaw renga tul tho si te chu a hrilh ve bawk a. Expo lo awm turah chuan Nina leh Emma chuan an ep thar Sky chu pho lan a. Zan boruak zirna te pawh kha en tir an tum a ni. Nina chuan a presenter atan Emma Bialpahlui mihming thang tak Luke chu hman a tum thu a sawi a. Chutah Emma chuan Luke nenah an hun kal tawh te chu a sawi ta a. Fashani vanga Luke-in a hnawl thu te pawh a sawi ve a ni. Sam chuan Emma thil sawi chu a lo hre ve a, thinrim in a lo insiah ruh nasa mai a ni. Emma chuan Diego chu Expo-ah chuan tel ve turin a sawm a. Chumi ṭum chu Luke-a hmachhawn lehna hmasa ber tur a ni a. Chumi hnu chuan ṭum khat chu hlim taka an awm dun laiin Emma chuan Diego lu leia tawka ang thil shape awm chu a hmu chhuak ta hlauh mai a, a ui bo ta Ajax lu a awm ṭhin ang kha ni tih a hre chhuak a. Chutachang chuan a ṭhian kawm ngaih tak pahnih te chu hmanah a ran vulh te kha an ni tih rinna a nei ve ṭan ta a. Mihringah an lo chang tak tak a ni ang ti te a ring ve tan a. Emma chu Carl hnenah a va kal ta a, thil engkim a hrilh vek a, Carl pawh chuan maka ti a. Mahse ni pawhin Sam leh Diego te inah an thil in chuh vak mai a hauh zan atang khan chu thil chu ni theiin a ring ve deuh tho a ni. Emma chuan Sam nihna dik tak chu hriatchhuah a tum ta ran a, tlai khat chu Sam hnenah a nawm dun laiin ui a nih laia Sam-in a ngainat em em thin bawl pakhat chu a han phawrh ta. Sam chuan a nihna dik tak chu a thup thei ta lo va. Chuta tang chuan Emma chuan thil a hre chiang ta a, a thian ke pali nei teh a han hre chhuak leh chu a hlim em em mai a, Sam nen chuan an inkuah vawng vawng mai ni. Expo ni chu a lo thleng ta a, Emma bialpa hluiluk pawh chu nalh tak mai hian a rawn inchei a, a langsar hle mai. Reilote hnuah Diego pawh chu a lo thleng ve leh ta a, Luke hnenah chuan a han inhmelhriat tir, Luke chu allergy nei a nih avangin zawte huatna chu a lo lang chhuak a, a buai ṭan ta a. Luke chuan a presentation chu a han buaipui ve a, Sam leh Diego chu mihring angin awm mahse Luke chuan Allergy vang chuan a la ngaih thei lo viau tho a ni. Chutih lai chuan Sam chuan stage ah Luke hman tur bungrua te chu lo khawin a lo chul kual a, Luke allergy ti chhuak thei turin a lo che a ni. Luke chuan thu a han sawi chen a, allergy vang chuan harsatna a nei chhun zawm zel a, nakinah phei chuan thu chu a sawi tha thei ta lo va, ambulance in an phur sawn ta hial a. Chutih lai chuan Monty tan chuan a company ep thar siam a that zia mipui te hnena entir na tur a hun rem chang tak a lo ni thung a, Thu a sawi hmain Emma chuan Nina chu a bia a, a ranvulte mihringa an chan dan chan chin te chu a hrilh a. Nina chuan mak a ti ngei mai. Anni pahnih chuan super moon thar a lo thleng leh thuai dawn tih an hria a, a hma thil awm dan ang kha a thlen an ring tlat bawk. Emma chuan thu chu a sawi tha hle mai. Chumi hnu chuan party an nei zui a, an ep thar sky lawmna hun an hmang dawn a ni. Chutih lai chuan Diego chuan a hma a awm danah khan kirin zawtteia a chang leh dawn hnai tawh tih chu a lo hriat lawkna a nei a, Emma chuan mihring a ngaizawng thei tawh ang a, Carl chu kawp turin thuroun a pe bawk a. Chumi hma chuan vulh tu nei lo zawtte anga awm chin a tum thu te pawh a sawi a ni. Hetih lai hian Sam erawh chu Nina leh Monty nen a lo inkawm a, a ruih hnep hma chuan zu a lo in vak vak mai thung. Emma chuan a thian tha tak pahnih te an awm dan pangai anga an awm leh in Ranvul an ni leh mai tur chu hriaawm a ti hle mai a, an hlimna a bo tur chu a ui a ni. Company hotu ber man ti chuan a hna chu ban san a, zin khaw thawn a duak. Company chu Nina leh Emma kutah hnutchhia a du a. An ni tan chuan chanchin lawmawm tak a ni, mahse Emma chuan a thiante pahnih chungchang chu a ngaihtuah a. A tawp nan an han inkuah a, Sam leh Diago chu an ina ngaiah chuan an kir leh ta a. Hun a lo kal a, thlaruk a lo liam chuan Emma leh Carl chu in neiin nupa an lo ni ta a. Chutah zin khawthawn an tum a, mahse tawp nan Emma chuan thil pakhat tih duh a nei a. Ajax chu hmuh leh a duh a ni, a han ko thin a, mahse awmzia a awm lo. Ajax reng reng a ko huah thei lo. Emma leh Carl chu hmun nuam takah hian an khawsa a, Summit kha an bulah a awm ve bawk a, hlim takin an khawsa tlang ta a ni. Ni khat chu inah Emma haw chuan thil a'n in a, thawm mak tak mai hi a hre zui a. Chutah Ajax chu a lo awm ve reng mai tih a mu ta a, a lawmzia chu sawi fiah theih a ni lo. Khai leh khati zawng kha Emma leh a rante pahnih chanchin chu a ni a, kan Janelle hi mi lo pawt ve ngei ula, thil ngaihnawm tak tak kan rawn ti chhuak zel dawn a ni.